Na yɛn ani bɛgye na yɛasɛpɛ yɛn ho wom. Onyame, wayɛ bi, nti yɛka sɛ nidie nko ne animuonyam nka no. Aseda nka Nyame sɛ nnɛ nso wayɛ yɛn adom. M'atiefoɔ, Nyame nhyira mo wɔ mo nkuranhyɛ a mode hyɛ, mo afotuo, ne mpaebɔ a mobɔ de tie Nyame asɛm na mode taa yɛ akyi. Onyame ɔnhyira mo bebree. Ɛnnɛ so yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛadi nkɔmmɔ. Yɛbɛbɔ mpaeɛ. Nyankopɔn ne abankɛse, ɛnnɛ so yɛda wo ase O Nyame a woahwe yɛ so na woka yɛ ho wɔ adeɛ nyinaa mu, ɛnɛ so Awurade yɛda wo ase biom na yɛka sɛ, O Nyame woanka sɛ yɛne bi ka, bra bɛkasa na nhyɛ wo animuonyam wɔ Jesus din mu, amen. Ɛnɛ so yɛreba abɛdi nkɔmmɔ. Nkɔmmɔ a Nyame de ato m'akoma so sɛ me ne wo mmɛdi ne sɛ, Onyame ne werɛ mfii wo. Onyankopɔn ne werɛ mfii wo. Sɛ wokenkan a Isaiah chapter 49 verse 15 a, Bible se na ɔbaatan werɛ betumi afiri ne ba. Ɔbaatan, ne werɛ betumi afiri ne ba. Ɛbɛyɛ den sɛ ɔbaatan werɛ befiri ne ba. Na Bible se, sɛ mpo ɔno ɔbaatan no werɛ bɛtumi afiri ne ba koraa a, ɔno Asafo Awurade deɛ, ne werɛ remfi wo da. Onyame ne werɛ mfi wo. Ne werɛ mfi wo da. Adɛn nti na Nyame werɛ mfi wo? Ɛfiri sɛ, ɔdɔ wo bebree. Ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɔɔ wɔ, ɔno na ɔyɛɛ wɔ, woyɛ ne dea. Ne werɛ mfi wo da, ɛfiri sɛ Onyame yɛ ɔdɔ, na ɔdɔ a wɔwɔ ma yɛ no ɛso nti ne werɛ mfi wo da. A Ɔbaatan bɛtumi awerɛ afi ne ba? Yɛ a na ɛntaa nsi sɛ ɔba a wawo ne ba ne werɛ bɛfi no. Enti na Nyame de toto ho sɛ, Na ɔbaatan, ne werɛ bɛtumi afiri ne ba anaa? Na me Asafo Awurade deɛ, me werɛ mfi wo da. Deɛ wɔfa mu, nea ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu a w'ani nnye ho, ɛma no yɛ wo ateetee, ɛma no ayɛ wo kɔdanda, woda koro a wontumi nna no, Onyame se ne werɛ mfi wo da. Ɛtɔ bi a na wodwene ho sɛ, ah, na Onyame ɔkae me ni. Onyame ɔkae me ni. Onyame ɔkae o. Baabi bia a wowɔ no, ka wakoma to yam. Hu sɛ Onyame ne werɛ mfiw. Na ne werɛ mfi wo da. Sɛ ɔbaatan po werɛ bɛtumi afiri ne ba a, ɔno asafo awurade ne werɛ mfi wo da. Enti ka w'akoma to yam na nya gyidie wɔ Nyame sɛ Onyame ne werɛ mfi wo. Ɛnaano na ɔbɛn Kurani bi a ne ba awu. Ɔbɛn Kurani, ne ba bɛrima baako pɛ na wawu. Na Yesu Kristo ne n'asuafoɔ ne dɔm bebree. Nna nna wɔrehyia ɔbaakunani a na ne ba awu. Ɛnam sɛ Nyame aka sɛ ne werɛ mfi yɛ dɛ no nti, Nyame werɛ mfii okunani no. Na Yesu Kristo hyiaa ɔbaakunani no sɛ ne ba bɛrima no yɛde no ato adaka mu a yɛde no kɔ asieɛ. ne akɔ akɔsie no hɔ. Na ɔbaa no ho yɛɛ Jesus mmɔbɔ. Ɛnnɛ, baabi bia a wowɔ bia no, ɛnam sɛ Nyame werɛ mfii wo nti, na ne werɛ mfi wo da nti, nea wofɛ mu bia Onyame nim, na ne berɛ so a, Ɔbɛhyɛ wo animuonyam. Ɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo, na ɔde sedeɛ ahyɛ w'afono ma, na wama woanya adansedie, na woadi ahyɛ ne din animuonyam. Ɔbɛkora ani ne hu sɛ, na ɔdwen sɛ n'awieeɛ aba. Me kunu awu. Me babarima so a, nka ɔbɛkyekyere me werɛ, nka mɛsoma no, nka ɔne me bɛdi nkɔmmɔ yi, ɔno na ɔno nso wawu yi, okunafo a ne ba awu. Biribiara nyɛ ya wɔ asase yi so sɛ wote wiase na woadane ankɔnna. Biribiara nyɛ ya wɔ asase yi so sɛ wote wiase na wobɛsie wo ba. na okura ne ink. Ne ba na ɛda adaka mu a wɔrekɔsie. Na Yesu Kristo huu no, ɔno a waka wɔ n'asɛm sɛ ne werɛ mfi yɛn na ɔngyaw yɛn na ɔmpaw yɛn no, ohyiaa saa ɔbaa kunani. Ɛnɛ baabi bi a wowɔ no, Onyame a wahyɛ yɛn bɔ no, ɔnhyia wo. Ɛmfa wo ne wo werɛ aho, ɛmfa wo ne w'anidaso a asa, ɛmfa wo ne sɛ wogye di sɛ Nyame tie wo anaa Nyame ntie wo, Onyame a wahyɛ wo bɔ no, ne bɔhyɛ mmra mu ma wo daa, ɛwɔ Jesus din mu, Onyame bɔhyɛ a wahyɛ wo no, ɛnɛ mmra mu ma wo. Na Yesu Kristo huu okunani. Ne werɛ how ma Okurani no, na Onyame a ne werɛ mfiri aboa ɔntɛtea. Ɔma ɔsono aduane na ebi so ntɛtea so. Sɛnea wote biara, sɛnea wo program ne te, sɛ ɛte sɛ ɔsono, tɛ ɛte sɛ ntɛtea, Onyame deɛ ebiara n'ani ko ho. Enti Onyame, nea wofa mu no, ɔngye wo. Ɔngye wo na ɔnhyɛ w'animuonyam, ɔmpepa w'aniwa mu nisuo, na ɔmfa sedeɛ nhyɛ w'afono ma. Baabi bi a wowɔ, nea wofa mu biara no, ka ho sɛ wowɔ Onyankopɔn bi a wahyɛ wo bɔ sɛ ɔne wo wɔ hɔ daa pem na ne werɛ mfi wo da. Ɔka wo ho. Ɔno na wasoma ne honhom kronkron a ɛteyɛ mu A Sɛ w'akoma yɛ sɛ dɛn, sɛ wohaahaa sɛ dɛn na ɔno ɔteasefoɔ Nyankopɔn no, ɔde anigyeɛ asan abɔ awura wo mu. Saa Onyame no, ɛnnɛ, ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne, ɔma nnipa nyinaa ni wɔahu sɛ ɔno Awurade waboa wo na wakyekyere wo werɛ. Na ɔbaa kurani, onim sɛ n'anidaso asa, ne kunu awu, na ne ba so na yɛkɔsie no. Ɛnna biribi biara a onyame de ama wo a ɔtamfo no awia anaasɛ awu wɔ abrabɔ mu no, o Jesus a yɛahyia no nti, nkwa mmra mu. Nkwa mmra mu. Nyame ne pɛ nyɛ hɔ mma yɛ ankorankora. Bible si menim adwene a medwene wɔn ho. Ɛnyɛ bɔne adwene, na mmom ɛyɛ adwene papa. Sɛ memma wɔawieyɛ pa a anidasoɔ wom. Ɛnɛ mebɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ, Onyame, ɔmma yɛ awieyɛ pa a anidasoɔ wom. Sɛ w'anidasoɔ asa a, Onyame ɔnyɛ w'anidasoɔ. Na ɔbɛnkorani no, n'anidaso asa. Enti n'awerɛhoɔ ara ne sɛ, mekɔ akɔsie me ba yi na maba fie. Na Onyame, Jesus, hyiaa no no, ɔde ne nsa kaa wɔn a na wɔso funu no, na wɔgyinae. Ɛnnɛ mebɔ mpaeɛ obi biara a ɔso w'animuonyam de kɔ ɔsɛeɛ mu no, Jesus mfa ne nsa nka no. Na sɛ ɔde ne nsa ka saa nipa no ɔbɛgyina, na Onyame bɛgye w'animuonyam asa ama wo biom. Onyame bɛgye w'animuonyam asa ama wo biom. Whatsoever the canker worm has eaten, whatsoever the caterpillars has eaten in your life, we pray for restoration in the name of Jesus. Deɛ asɛe, deɛ apansam, deɛ atete wɔ abrabɔ mu no, ɛnɛ nkwa mmra mu bio. Na Yesu Kristo kasa, kasa kyerɛ abɔfra no, na wɔsɔre, na wɔde ne ma ne, ne na. Ɛnɛ ade pa biara awu wɔ abrabɔ mu no, Yesu Kristo n'anum asɛm tumi no, yɛsoma de kɔ hɔ sɛ ade pa bi a awu wɔ abrabɔ mu, nkwa mmra mu. Na nsɔre na nya w'animuonyam. Nya wo promotion. Nya w'adwuma papa bi. O Jesus din mu, Nyame ma wo nsanka. Ama me a n'ani da so asɛe okunu ani afei wasɛe anidasoɔ bi. Ɛnɛ, Onyame ɔma wo anidasoɔ. Baabi biara w'anidasoɔ apɛ akɔ akɔduru no, nka akyiri. Yesu deɛ ɔbaeɛ na wɔto sukuu sɛ, mo a moasoa ne so na moabrɛ, mommra me nkyɛn na mɛma mo asomdwie. Onyame ne werɛ mfiri wo da. Ne werɛ mfi wo de ka w'akoma to yam, na gye no di, gye Onyankopɔn di, na ɔno deɛ ɔyɛ anidaso a ɔnhyɛ ne wuo. Ne werɛ mfi wo da. Fa wo haw nyinaa kɔ ne so, bɔ mpaeɛ, kenkan Nyame asɛm, yɛ akɔnkyene, na frɛ ɔteasefoɔ Nyankopɔn, Abraham Nyame, Isak Nyame, Jacob Nyankopɔn, ɛnnɛ ɔyɛ wo wo Nyankopɔn. Ɔyɛ wo wo Nyankopɔn. Fa wo din hyɛ hɔ sɛ ɔyɛ wo Nyankopɔn, na ɔne no aka n'asɛm mu sɛ, Ne werɛ mfiri wo, ne werɛ mfiri wo da. Ɔbaa kunani no, Onyame werɛ mfi no, na wo nso, Onyame ne werɛ mfi wo. Sɛ barima yi a mebɔ ne din yi a yɛfrɛ no Jesus yi, ɔno na Onyankopɔn asoma no ba asase yi so sɛ obi biara a ɔbɛgye no adi no, ɔbɛnya daa nkwa. Enti yɛbɔ Yesu Kristo din yi. Sɛ wonim no a, ka nsɛm wei di m'akyi, Owura Yesu, meda wo ase. Menim sɛ me bɔne nti na wobɛwuiɛ, na me bembu nti na wosɔreeɛ. Awurade, fa me bɔne kyɛ me. Me ne wo bɛnante wɔ me nna nka me nna nkwa a aka nyinaa. Awurade, boa me. Sɛ wode gyidi bɔ saa mpaeɛ yi a, gye di tom prɛko pɛ sɛ, Awurade, wate na wapepa wo bɔne. Na ɔno Nyame a ɔnim wo mpo, womɛfaa no na ɔnim wo no, ɛnnɛ a woasan abɛfa no yi, ne werɛ mfiw. Na wɔde sida bɛhyɛ w'afono ma, ɔbɛma anya adansedie o, na wadi ahyɛ ne din animuonyam. Na wɔbɛto wo pono wɔ w'atamfoɔ anim, ɔbɛma yie ne adɔeɛ adi w'akyi wo nkwa nna aka nyinaa. Enti Awurade ei, Awurade ɔmmoa wo na ɔmmoa me. Onyame a ne werɛ mfi wo no, ɔno Nyame ankasa ɔnka wo ho, na afe yi ɔmfa wo ntwa. Ɔma wo adansedie. Nea wofa mu biara no, Ɔma wo ahoɔden na fa fa mu. Ɔka wo ho. Ɔka wo ho. Ɔka wo ho. Enti wo wo mmiɛnsa na wo mmiɛnsa so da. Kɔ so gye Nyame di. Nhyira nka Awurade daa. Yɛda wo ase Awurade. Onyame ɔnka wo ho. Ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Ɔmie w'anim kwan to heaven na ɔnsi w'akyi kwan firi wiase. Ɛfirisɛ ne werɛ mfi wo da. Na sɛdeɛ ɔgye ɔbaa kunani no, ɔno Nyame ɔngye wo so.